Лӗпӗш ачасем валли

Уйӑхпи юмахне юптармашкӑн тытӑнар.
Шӑпланса, кӑштмӑрлатса юмах ҫӑмхине сӳтер. Мӑр, мӑр. Уйӑхпи юмахӗсем.
Ырӑ каҫ пултӑр, ачасем! юмах-халап тусӗ-си. Ҫутӑ та ӑшӑ салам пурне те. Паян сире валли ҫӗр ӑс, Алтай халӑх юмахне илсе килтӗм. Эппин, тусӑмӑрсем, халех пуҫлар юптарма, пурте килӗр тӑнлама. Сикӗр радио ҫывӑхнерех, тӑнлӑр пире тимлӗрех. Юмах итлесе киленер. Кирлине пуҫа чикер.
Пӗрре килӗпе тӑрна тӗл пулнӑ. Килӗ пуҫне пӗксе пӑхнӑ та. Мӗскӗн тӑрна. Сан икӗ ура ҫеҫ иккен. Тенӗ кайӑка шеллесе. Тӑрна урисем ҫине пӑхнӑ. Чӑнах та, манӑн икӗ ура ҫеҫ. Тиллӗн вара пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ, тӑватӑ ура. Тӗлӗннипе тӑрна ҫӑварне карса пӑрахнӑ. Ай, ах, мӗскӗнскер! Санӑн пӗр шӑл та ҫук-ҫке. Кур-ха, манӑн вӑтӑрул та шӑл. Ҫӗр ӑс, тӑватӑ ура, икӗ хӑлха тата питӗ чаплӑ хӳре пур. Куна илтсен тӑрна кӳренмеллипех кӳреннӗ. Кулянипе мӑйне тата ытларах тӑснӑ та инҫетре ҫынна курах кайнӑ.
«Хисеплӗ тилӗ, сунарҫӑ килет!» кӑшкӑрса янӑ тӑрна. Тилӗ хӳрине хӑй ҫумне пӑчӑртанӑ та пурӑш йӑвине вӗлт кӗрсе тарнӑ. Тӑрна ун хыҫҫӑн Сунарҫӑ ҫакна курса юлнӑ, вӑл хӑтӑк патне пынӑ та ҫӗре алтма пикеннӗ. «Ах, тилӗ тусӑм!» макӑрсах янӑ тӑрна. «Сунарҫӑ пирӗн шӑтӑка чакаласа кӗресшӗн. Санӑн тӑватӑ ура, вӑтӑр-ултӑ шӑл, ҫӗр ӑс. Мӗнле ҫӑлӑнмаллине шутла-ха?» «Хӑв тавҫӑр! Манӑн аллос ҫеҫ юлнӑ!» Сунарҫӑ ака ҫывхарсах пырать. Ах, тилӗ тусӑм, санӑн тӑватӑ ура аллӑ ӑс. Калаха мӗнле хӑтӑлмалла сунарҫӑран? Хав шухӑшла. Манӑн ӑс тӗрлӗ енне сапаланса кайрӗ. Сунарҫӑ шӑтӑка чавса вӗсем патне ҫитнӗ те тӑрнана уринчен сӗтӗрсе кӑларнӑ. Шикленсе ӳкнӗ тӑрнан ҫуначӗсем лӑстӑр усӑннӑ. Куҫӗ кӗленче пулса хытса кайнӑ, Чӗре та питӗ палӑрман. Ой, сывлӑш ҫитменнипе вилнӗ ӗнтӗ мӗскӗн. Тесе шутланӑ та сунарҫӑ кайӑка айккинелле ывӑтса янӑ. Унтан тата кӑшт шалалла чавнӑ та кӑпӑшка хӳре вӗлтӗртетсе чӗтренине курах кайнӑ. Вӑл киле кӑпӑшка хӳринчен туртса кӑларнӑ та вӗлерсе сран хутаҫа арчамака чиксе хунӑ.
О, киле ҫитсен уринчи тирӗнчен калпак ҫӗлӗп. Хӳрине чӑпӑрка аври ҫине ҫыхса хурап, ҫурӑм тирӗнчен чаплӑ ҫуха ҫӗлеме пулать. Тырнине те пӑрахса хӑварас мар. Йытӑсене парсан Тиркемӗҫ, тесе шутланӑ сунарҫӑ. Вилнӗ кайӑка илес тесе каялла ҫаврӑннӑ та... Тӑрни ҫук, ҫӳлте-ҫӳлте вӗҫнӗ вӑл. Ухӑпа персен те лектереймен. Икӗ хӑлхаллӑ, тӑватӑ ураллӑ, вӑтӑр ултӑ шӑллӑ, ҫӗр ӑслӑ-тиллӗн пурнӑҫӗ вӗҫленнӗ. Пӗр ӑспа пурӑнакан тӑрна вара йывӑрлӑхра епле ҫӑлӑнассине тавҫӑрса илнӗ.
Юмах ятӑмӑр, юптартӑмӑр, пӗр сӑмах та суймарӑмӑр. Анчах юмахӑн та веҫӗ пур, камитлерӗ ҫав маттур. Халь вара ачасем пурне те ырӑ каҫ сунса ҫывӑрма хатӗрленер.